Inguko labul ki kor polo kwo, Gilbert Olanya. Dee itye ka uko cente me yubo pati i Amuru. Cente ma in itye ka lanyone enoni. Onongo myero in iting cente me yubo ki pati. Cente ma in itye ka puru ki gudu, wapwoyo. Cente ma Gilbert olanya tye ka puru ki gudu wapwoyo. Eno ni eno gin omyero cak timo ne wa con, pe ko kur wanga pressure dong tye li wak wak wak ma dong indicator dong tye ka nyuta de dud mutoka ma dong nyutu danger ka de icak dong ni icako dong puru gudu wa naka yam in idonyo parliament gudu pud icako pure tin. Cente ma itye ka puro ki gudu wapwoyo, wadongo iye cingwa. Ento cente onyo lim ma in itye ka balone, itye ka wukone liwak wak wak ni me yubo potti i yom in ki dakoni ki lutinoni ki jowu iwu yom ni wu confusing wi acholi dong ber dong wuyubo iye potti Poti ma in itye ka yubone i Amuru-ni, onongo myero in iti ki centene me gonyo latin acoli ma in itweyoko pi mwaka apar ki wiye. Wan watye ka mito justice pi Ocaya Baby Dalvin. Cente ma in itye ka ukone me pati-ni aa is not necessary. Me puru gudu ber, ento me pati kolo nongo myero iti ki cente me pati ma in itye ka yubo pati ma obedo ki myel likic kic-kic ma nongo wungenyo lekwu wa ite itwu calo dog ogwal ni wutye i pati kun latin pa ngato moni in itweyo woko pi mwaki makar apar ki wiye. Lutino pa Dalvin tye ka deno can i lango pien dako pa Dalvin obedo nya lango lutino aryo. Lutino pa Dalvin kome gitye ka dongo ki can, gitye ka dongo ki trauma, gitye ka missing wongi, In itye i nget lutinoni, idwoyo mutoka i Kampala, iringo inyweno wi Acholi i Amuru, idwoyo mutoka idugo Kampala i nget lutinoni. Ento mono i cani in itweyo, itweyo wigigio. Tim pa Gilbert olanya. Wan watye ki screenshots mapol ata ma wabedo ka timone lok mo keken ma wabedo ka lokone i social media. Wabedo ka kwanyo screenshots weng ma nyuto evidences ma nyuto ni wun wutye ka ranyo lok aranya i lok kom Baby Dalvin. Dano ma dong tye um ki wang gin ki Ulanya Gilbert. Dano ma kilwongo ni Rajkar wod Awaj oranyo lok ka cwinye, ocoyo coc anywa ka cwinye, then lastly ocoyo ni otim boss mig. Baby Dalvin tye Luzira prison ma lubbe ki bal ma en otimo. Eno ni evidence ba? Ocoyo maleng. Aya, team pa Gilbert Olanya kiketo gi o i social media platforms mapadi padi ni gucet ka defending Gilbert in ibino ka koko omeru ma kimako ko wa yam kono tye ma kwo nyo do otoko pe tye ka nen in ibino ka koko ne i forum olanya tye ki cente ma en miyo wek lutino eni gicet ka defending en i social media olanya tye ki nama cim mogo ma en olanya en ki kome ocoyo nying mapat bedo kede foram ka coyo coc miyo miyo wek dano onen ni en ki mare mada nongo ryeyo cim gin nongo weng gin arac karagi gu registering uh, sim cards ki namba ki nying dano ma padi padi padi padi padi inene wai ni jo pa olanya dong dwong dwong mo ka defending olanya kulu

Richard ot me London, wun ki Gilbert Olanya, wun wungeyo ka ka ma Dalvin tye iye. Pien jo me agikki me bedo cok ki Dalvin obedo wun. En wubedo cok ki Dalvin i karewu me mak. Lokum ot ma migi in in Rich Okot me London, lokum ot pa Okot won Pine Avenue. Won Pine Avenue obedo promota me wer ma kite ber, maro luwer, miyo biacara ki luwer, miyo kontrak ki luwer, dok bene signing luwer, neno wer, signing kontrak ki luwer macalo promota. Now, Okot ric in imiyo ot ma megi i kit ma ineno ni Dalvin omyero kikony kwede, imiyo ot ma megi bot Dalvin i Gulu kenyo, Gulu City. Dong Dalvin obedo ka gwoko oti. Olanya Gilbert obedo lakong gola ma ringo i nget luwer ni en emaro luwer mada, en emaro luwer mada. Olanya ocako nyebbe i nget Dalvin. Olanya ocako cito wa gang ka ma Dalvin bedo iye, en i oti ni Okot. Olanya ocito admiring ot.

Iwaco ni gini wi leko, gini wi leko. Nyer bene, nyer bene ka dong ka kiwilo otte niko, ka ka otemo tany, temo tany, kimede mere cen ci nyer ling oko alinga. Ingi tamo ni ingi twero tuko ki wi dano weng kita ingi tuko ki wi lubol kwi i amur ni. Nyer do cero ci kwero cen reko weng okot ric okwero cen reko. Inu winyo nyer biya okot ric won lim. Okwero cen reko. Dano ma tye exposed Dano ma woto i cities ki cities onongo mere calo in itye MP mo ma babang ma pe ngeyo gin ma dano mito i lobone ni a waromo mere cen wade ki kwero cen ni niko wukot rico wa ingo wa imito otte neno owayo ni dal bino dwok cen ni niko en mito otte

Itingo wa sofacet, iweko kapet keken i dye ot. Ineno, iweko kapet keken i dye ot. Bene pe ingeyo ni cente onongo dal bino oketo cente me studio tye i te kapet. En kita cente moni manok dong oloyo kwede eno. Iyako wa cente me kom dal bino, cente ma tye i jeba pa dal bino, ma nongo dal bino tye ka mito wilo ki studio equipments. Kono milion abongwen ku milion apar adi iyako weng ki i kome kong? Ko ogoyo yaka ata ata oyako ko. Ulanya Gilbert in laranyi, in itye ki jo man ma in iculogi acula. Wan ongeyo lok komi. Wan ongeyo lok kome. Wan i Bataggi waboko lok mapol ulanya tye area mukene ka ma in icito iye ba no lutino awobene dok mega ya. Nongo lutino awobene mega, in icito ka timo ni ni ti doti doti plan ni ti doti plan. Lutino awobe tita weng in connection ni ki batag. In tamara kuya. Batag kom ro kwon pe mito o we ngeti in ingeyo pi ngone. Wun i wang dano nyuto ni wun ubejo eno wun urajo wun ucwalo lutino awobe ka timo bwami i kom dano.

Plan mo man ya o kono eh, boss me mere kinen yo me tic i kon boss me an adugu dugu mo mapat an adugu dugu mapat wun lutic i kom dano bene utii gire ci wanen ka utii weng wanen ka utii weng ba pe ki bur ngato mo i kin gang koni kono utuc wa ka ma dal bene tye iye

ci omyero obed ogwokke kedwu. Pien an pe abicito ka ribbe ku tema, otema ma nongo tye ki gin baro lanya i ngete, otema ma nongo tye ki lumone, lumone ma megwa i ngete, wan pe obiye. Ladit otema bene kong mito revising kong formation ne moni ni. Neno. Pien an bene an bene an bene laco ba, an bene twon laco mo ma ka amoko tama bene akwero jin mukene otala. Akwero gin atimo iye bed pek bino decision ni mega, an pe gibinywena, jo ma gitye ki reto i komgi, in imito ni gubed i ngetwa, kun wan watye ka loko gospel mapat, gospel me roco roco dye kalacoli, gin dok ringo igure obedo tema. Revise. On that area revise Ladit General Otema revise Wan watye ka miti ki roc tela i Acholi, tela oballe en ki bot Gilbert ki bot anga ki anga. Gilbert ki dok ringe obino woko boti. Ya formation dong eno. Ah, Otema, nge ni Atuya tuku tele ba. Atuya bitukiwu tele. Gwoke Gilbert gi. Gwokke ki Gilbertgi. Ka ada in imito cito i Parliament, gwokke ki Gilbertgi. Aneno dong bedo pe igona wa cim. Atye i Uganda dong bedo pe iloko kweda. De ilingo litik. Pien en lok doga moni me nino ca an awaco bot lwak ni wumi kwir gutema. Ka onongo imito en lok eoni keken ci do ibiko ni lweny do otum. Wamyelu dong. Eh? Peny dong otum, wamyele dong, pien otimo wa ni obol kwi ki otema, ci dong en gik kumeno ni a peny dong otum, wamyele dong kadi pa go kadi pa go ci mutim kadi pa da rwate kutim kadi pe dong otimo o ingeta kadi pe dong pa bok lok otim lok do otumo otim do wa ki gwera en bedo kumeno Jeroto tema, bedo kumeno. No. Ladit, Revise. Pe iwek lutino-ni gubwoli. Lutino-ni cogi akakau mo ma giloyo, gibwoli nono i wang dano ki wa i genge mwol. Giraco loyo. Wangeyogi. So, gwokke ki joni. Ka wamito konyo Acholi otema ma in dong iye ni kikonyo Acholi, ce pe wamito neno Gilbert ki dako me bino ka timo kongola i ngeti.

I nino ca Mike owacca, Ma an akelo lok a Gilbert ka maleng. Mike owaco, Ah, jal i Gilbert megwa pe kiyel. Mike owaco, An pe alok ata, ka dong awaci dong awaci. Ka ngat omito cako cere, ko ocer kong. Akuro ko cero matek ka aleyo wiwu. Mike owaco, Ah, ah, Gilbert megwa ya. Mike, NRM, owaco, Gilbert megwa ya pe yel. Gin bad megwa. Aya, mapat ki eno, jo me inget otema egini weng gibedo advising ani pa ayel Gilbert, pa ayel Gilbert, Gilbert megwa. Dong Gilbert bedo megwa, bedo meggi megwa bene, meggi megwa. Gilbert oliki. kibedo woko open. Wan mito jami woko weng obed clear, black and white we. Obed woko clear, line ne obed woko black and white, very clear. Ka in iti tung kuja, bed tung kuja. Ka in iti tung kany, bed tung kany. Eto, pe itye kuja, itye kany bene, omyero wati ka acel. No, no, no, eno ni, excuse mo pe obikonyo acoli. Roco pajo eni mito lok ada. Baby Dalvin ka pe kikelo woko, wamito kono kibikelo ma lyel, kono kibikelo ma kwo, kikel woko. Rich Okot me London, wun ki Gilbert Olanya, wamito Baby Dalvin oyotoyot mada, ma peya dano odonyo iye, pien ka dano odonyo ki kampen gidonyo iye, Kibicako lok moni kong nongo iwek kampen otum. Kampen mo obitum peke Gilbert ocak ki kelo latin acoli ma en otweyo jalwe buc me cato ot, buc me cato ngom, buc me cato ot ki cato ngom. Bucce bedo buc mwaka pyeraryo-pyeradek-ki. Gilbert. Dalvin pud kwo, pud tye ma kwo. Wun luwer, luwer wabedo true. Luwer wabedo true. Wun luwer udugu lugopako. Udugu lugopako. An atye ki luwer makato abicel ma gingeyo dok gimoko caden ni Gilbert Olanya ngeyo ka ma Dalvin tye iye. Luwer makato abicel. Ento dano weng olingo otik. Dok lingo? Pingo? Pien Gilbert-gi gubedo ka buro luwer. Teke icako lok kom, in bene pe ineno Gilbert ba? Pe ineno Gilbert? Gilbert bene pe surfacing boti. Pe ineno Gilbert pe o boti. Ento, teka in icako lok kom, eh, lok kom Dalvin, litab Gilbert cwali teks ni pe ilok ata ba? Pe ilok ata ba. Teke icako lok kum dal bene litap Gilbert juki cwali tex. Mm, in pe ilok ata. Aya, ka lok do odoko tek ma dong kicako yubo kacokke ma luwe ocako, luwe otemo yubo kacokke tyen adek. Kidi Fez otemo yubo kacokke. Kacokke pa Kidi Fez gi uh, anga anga gi lutino anyira wa ikine Kibino kicako bworo dano ki pistol i gulu, kibworo lutinowa ki pistol, kiweko Luka Dalvin. Pingo kibworo dano ki pistol teka Luka Dalvin ocakke? Aya, Lucky David ocako yubo kacokke lok kom Baby Dalvin. Laki David tek tek cako yubu kacokke pa pa pa baby dalvin aryo adek bwura ocakke intimidation i level ma malo bwura ocakke mukene bene waci ni ibi losing contract ibi keng contract pud ituko atuka ibi losing ibi losing business wan macal luwer dong myero waling oko loko omegiwa pien kiwaci ni wabi keng contract o kibiketo kwowa ka marac Wacung for justice pi pi latinwa, pi ominwa. Aya wun luwiny wer bene, wun lukongola, wun luwiny werwa. I kare ma nongo wan watye i wi abam nongo wai ah latini poya ko latini neka ko ya latini amaro latini mamo komedi dong latin ma nongo ojwi in wai ni imaro ni pi wene kita en wero kedi kita myelo kedi kita ngata in wai ni imaro komedi dong pe ineno pi mwaka apar ki wiye En, in pe itwero bedo concern ni ya luwe kor titi wa jal bin tye kwene. Okot Rich me London wun ki uh, Gilbert Olanya, Olanya kong de ilany wa weng. Pe bi lanyo Dalvin kene, lany wa weng. Wun adong ni uh, teka teka dong lok mito doko tek i komu ci ucako or dan lape piny ka timo aranyi. Kor wubirwatte ki luranyi, lukwo bimake wi kira this time. Aranyi ka ranyi kong dong. Pien ka do odoko me aranyi kong dong waranye wunu. Neno we. Pe wubibedo ka nywaro lutino pa dano. Wamito Dalvin. Buc ngo ma kitweyo iye dano mwaka apar ki wiye ma bene pe kimito wa lok kome munga ro winy. Bucce buc ngo? Oneko anga? Eni murder case? Kece case me ngo? Kadi wa kes me mada bene kong iwinyo dok kiwinyo dog latim bal do. Man dong tye lamanya ki dugi. Olanya Gilbert, in icito idwaro Dalvin me amaka, ma idwaro Dalvin me amaka, Dalvin odoko ryek koko, Dalvin oringo okanne manok, okwanyo cim, ogoyo bot dakone nyalango. Owaci ni in ba, cente tye i ot kenyo, milion pyerabiro. Tye i te kapet. Aketo wa i cwiny dye ot, ento ki i te kapet wec, kapet madit eno ni, aketo cene ki i tere aryeyogio piny kwica, seventy million. An, lokka-ni dong tetek. Gilbert tye ka bino ka makao, kome raweneo. In bene dong pe igalle kong? Koy icok jamio ki i ot kenyo ka iao. Mon bene, mon, gin mo keken na kiwaco kong gigale paka Gilbert lipeb milion pyerabiro tye i te kapet. Dalvin waco bot dakone ni, Kwany twenty milion icimi bot Mara pien Mara aye obigwoko wun, wun dong wucit gang bot Mara kuca. Milion pyerabic. Nam akaun eni in icit iket iye onyo ka ki ngukiyo ma peya iketo i akaun ci ring der tenge bot dano na eni eno ni en aye dong tye macalo wora ma ka peko opoto i koma en aye bicobo loka milion pyerabic-ci mogo bikonya dong ki gonya. In dong kong kwany milion pyeraryo ringo kwede ci mi bot mami kwica bot mara. Wun dong wubedo kunnu, cok jamiwu ki i ot. Kare-nu dal bino dong niang jamiwu weng, plan pa Gilbert. Mon gimine gimine, dako koni nongo neno ot tye maber, owinyo bene nying cene madit tye ki ngo, dako tye ka mine ka mine ni Gilbert ni peb tuc ki security. tuc ki security tingo kom i wi pickup gucoko kom pa sofa sets ma pud i wilo gia jami pa dal bino jami manyen coko weng in de ibino ka yako lacan dano ma iwaco ni konye pe ibino yako wa kom ki Gilbert otingo sofa sets weng Oketo keto wa eni weng cene-na, eni weng cene-na. Otingo, oketo wa nyiri nupeki ki jami manyen, nupeki ki jami manyen, eni cene-na. Coko sofacet i wi motoka. Aya, gin ma dong ocito ci konyo dako-ni, gin badu gutingo wa table me sitting room, ineno, table ma ryeny ma lama lama kitingo. Gin okonyo dako-ni dong, Gilbert wa ni ki bwote ki kapet dong gungenne iye. Woto ki nyera, bwot ki dong bwot ki kapet gito gito ngene ye ki lutino ngene lutino ji peko bineno jali matwala iwajo ni peki bineno jali matwala en peki neno gi lutino pa pa Dalvin pe do neno won gi kite iwajo ni cwiny col ineno aya pe ingeyo ni cene ti te kapet ba en kiro lubanga konyo kede dano bene eno now

Lawila uru bedo mwaka apar ki wiye buc, wuling oko matwala, lawila wodiwu, wan dong famili do, wun luwer, watye adi, producers tye adi, promoters, Juma, Juma in imito cente keken ki bot luwer, ento ka luwer dong opoto peko dong solution mo me konyogi dong peke, Juma Jami. Lacok cen i kom dal bin pe obedo in? Ni wacit i show Diana Gardens, i Diana Gardens ka ca. Ni wacit i show kono kweni, eh, kono Blue Mango, kono kweni, kono Bermuda, kono kweni, kono kweni, kono Darling, kono kweni, kono Bar Peje, kono kweni. Ci adida ni, i- wayam icak ki coko cene, pe itwero cung kedwa ka peko dong opoto kom lawer ma pekone tye serious like this. Kece dong in icide ngo ki ki ki ki, ki Gilbert pien Gilbert tye ka tye ka culo dano eka cula wek pe kidonyo i lok ki teke in imito donyo i lok matek kiculiu cul ka calo an ma pe acule ni dong ko ibitime nining Gilbert an pe acule wamito roco lobo acoli i yo mo keken Gail Barra Olanya, In itye ka bwolo dano ni in itye ka yubo yo, ni in itye ka yubo yo ko lajalula, ko lajalula, ko lango lula, ni in itye ka yubo yo. In itye ka yubo kaka bicineci

Pe tye yubo yoni ki cwiny maber mo. In itye ka yubo yoni me gengo mung. Bulu me i area enoni en aye bulu ma in i kare moni ibedo ka oro ki ka tero i kin piny. Bulu me area enoni mukene in ibedo ka tic kedgi i dirty deals. I kare ma in iwinyo boss mego ocako kelo loko woko ka maleng, icako yenyo yo me silencing lok obed peke. Itingo katapila. Wuneno dong power pa Bosmic we? Udong wuneno power pa Bosmic, impact ma Bosmic tye kwede? Wutingo dong katapila wularo kwede yo kuca ka purune pien wumito silencing lok me aterowu, lok me tim arenyiwu ma ioro ki dano i kom i kom kom i kom i kom i kom dano luwodigi ka wanogi. Lutino awobe me eria eno en aye in itiyo kwedgi me timo arangi. Ineno? So itamo ni iyub gudo kunu wek i silencing lokki, ikel lutino awobe-ni ocok wek i silencing lok me arangi me atero-ni, group me atero, wun Arrow Squad. Wutamo ni wakwiya dirwu. Ee, olanya tye ka yubo gudo mada. Olanya, olanya tye ka temo silencing evidence. Niya, wek lutino igi obed yom, wek joni igi obed yom, wek, wek lok pe okat woko, wek joni... Lok do obwot wa con. Lok tye wa bot Al-Qaeda. Wun tye agoyo ceto do. Wapwoyo yubo gudo. Iwinyo? Jem, jem marac dong okelo maberne bene, advantage dong en wapwoyo yubo gudu. Ento pe wabwol dano. Wamito Dalvin ki gonyo ko. Okot ric. Wun ki Olanya Gilbert. Olanya Gilbert Ka pe ikelo Baby Dalvin woko, kwir peke. Kwir peke piri, kwir peke. Pien pe ibibedo ka bwolo Acholi, amaro mada amaro, kun itye ka neko lutinogi mukene. In pe ibibwolo Acholi, kun nongo ineko latin Acholi, dok ibino ka bwolo Acholi ni amaro, eno pe imarowa. Ineko one of us, and then itye ka tingowa ni wabin ka wer. Wun luwer, wubed ryek, Gilbert pe dong oter lawer mo. ka yubo nyinge i amuru, kun pe wangeyo ka ma oketo iye lawewa. Kono gudeyo kono tye kwene ko Gilbert ko okel Dalvin woko ka ocak medde ki bito kwir. Pien ka Dalvin peke we kwir peke iri, kwir pe. Mono condition ma miyo condition pa Lucan ojemo. Wan macalo KDP wabino ka roco tela i Acholi ento pe lakodi tela moni ma wun wumito wumedde kwede ma i wang dano wunen maber lapiny lapiny wutye ka neko lutino pa dano i wang dano wunen maber lapiny lapiny wutye ka mayo mon na dano i wang dano wunen maber lapiny lapiny wutye ka yubo yub me neko dano silencing dano wek wun wugak malo i ker nuyu Ka Dalvin pe wun okelo woko, forget parliament pe bidok. Pe bidok, in raa pud pe ingeya maber. An kadi tam iye ni, ni wutim dong myero ki planning ki neko iwango. Peny wi wa ni wa naka yam plans mapol failing, an acako donyo iye nining? Gwokke kweda bene.